Ñande retã tuicha javeve tetã ambuére ha mundopýre avei ñag̃uahẽ a través del servicio de internet en la página del www.radiosenparaguay.com/popular. Péicha avei jajapo transmisión En la página de Facebook de, de la radio, ha'e hína Radio Popular Canindeyú 95.5 FM. Péicha avei jajapo transmisión YouTube, Instagram, ha otros sistemas ikatúva hína. Ko'ág̃a nañasẽvéi hína pe TV, ndajejapovéi hína a ver. Tapichakuéra ombohasávaicha fóto, vidéo umi ikokuégui, hi'uértagui, igallinérogui o algunas, algunos materiales de producción, jardinería, producción apícola umíva ikatu. Noventa y cinco punto cinco puhoe noventa y cinco punto cinco celularpe ejapoi hína algunos materiales ikatu hag̃uáicha ñambohasa jahecha mba'éichapa hína tapichakuéra productor ha productora a nivel nacional Omba'apo hína péva pe sistéma jaaplikáma oĩ una ves kuri ha iporãiterei pe prográma a medida ke jarresivi avei jarretrasmiti hína. Inklúso pe travahomi jajapóva toguereko algúnos komentários ikatu hag̃uáicha jaikuaa moõguipa ou, mba'épa la kultívo, Mba'eichaitépa omboañete hína tembiapo para la producción ha upéicha heta materiales ikatúva ja enriquece hag̃ua hína ñande programa ha jaikuaaka hína jajapóva tetã tuicha javeve, especialmente en la parte productiva tanto agrícola ha avei ganadera. Ko'ág̃a aravópe táva Kuruguatýpe jaguereko veintisiete grádos centígrados, cincuenta y tres por ciento la probabilidad jaguereko ama hína ko este día ára. Ambiente-pe jaguereko setenta por ciento de humedad. He'i ñande ñande arareko táva Kuruguatýpe ikatuha jaguereko hína peteĩ amáva más o méno a partir de las cuatro de la tarde umi aja enseguida léntontema oĩ hína segundo omboañetétama ñande peteĩ amami hína táva Kuruguatýpe. Upéi katu, ko'ẽrõ martesrã oĩ jey la ama, oĩ jey según el pronóstico de tiempo he'i jey ñandéve jaguerekotaha jey ama táva kuru guatýpe, péicha miércoles ha jueves pe jaguereko probabilidades okývo ñandéve. Este día lunes, martes, miércoles, jueves peve entonces jaguereko probabilidades okýo ñande. Péro upéicha avei oĩva hína tapichakuéra japysakápe puhoe noventa y cinco punto cinco re ja'ekuaa avei ojupe de que día viernes guive Jaoñepyrũtamaha hína peteĩ proceso largo, por lo menos la ama umi aja ndaha'emo'ãvémai muy continuo hína ko'ág̃a, ko'ág̃aguáicha. Ha ja, ani ñandesorprende tívechahái a partir del día viernes oñepyrũrõ oñemo'ãmbue avei ñandehegui ko ama je'a hína. Asíke día juéves jaaprovecha al máksimo ikatumíva hína ñambo'yvyguy, ikatu hag̃uáicha jaaprovecha ko humedad del suelo, pórke upéi ñande arareko he'íma ñandéve hína día viernes rire jaikatumaha oñemoambue hína ha ndajaikuaái mba'e tiémpopa upéi jaguereko jeýne ótro ama. Péa ko'ã ko oráriope la marandu, péro ñañekaramárã hese pórke ñande jaikuaa hína de ke párte del klíma la ama ha'eha uno de los factores más importantes pára la produksión. Kuehe tupaópe peteĩ kuñakarai he'i che Abel pe entrádape, siémpre ohenduhára ñande prográma ha he'i ñahendúkena la pólka he'i. Entónse na umi kuñakaraikuéra katupyry ogapýpe oĩ katupyry ha ombopyenda avei la edukasión integral de la comunidad en las religiones en la iglesia avei ñane acompaña hína chupe kuéra g̃uarã ne jadedikami polka paraguayami mitã Abel Benítez ne rendaite pevéma oĩ hermano.

Nde py'a ombohorýva tapicha rembiapokue. Isakrifikadóimígo añete la kokue pegua traváho, péro la ñamba'apokuaárõko lo mitã heta avei ñagana la viruína. Ha'e pe ñantendérõ lo mitã pe mandyju matakue ñamondoro va'erã ha'e jahapy ikatu hag̃uáicha hesãi la ñane mandyju ha ñahundipa umi pikúdo lo mitã. Ha oñondive España ha ramo jahámante ára en punta, jahayhu va'erã la ñande kokuéro mitã. Híhíhíh! La mandyjúko óro blanco he'i oĩko hikuái. Híhíhíh!

Péicha ñamo añete hína ñande programación, ñemongetátava Guandi osẽva a través de la

institucional ja'e chupe ajéva. Pe ári hína este día ára el ingeniero Seferino Mora ha'e hína planificador del Centro de Desarrollo Agropecuario Canindeyu okonvokákuri peteĩ ñemongetarã A los compañeros ja'ekuaáma de trabajo ikatu hag̃uáichama omosarambíma ñemongeta hendiekuéra oikuaa hag̃ua hína tembiapo mba'éichapa oñeplanteárã dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La tembiapo ojapo la planificador he'ipáma oĩ la héra justamente ha'e planificador he'i oĩ oplanifica, odirecciona ha oproponéva ñande tembiapo de asistencia técnica ñamboañetérarã dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ha ha'e la encargado de planificar Upéicharõ ombohovakémante'arã tapichakuéra técnico-kuérandi mba'eichaitépa oñekarama'arã tembiapóre dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ave. Táva Kuru Guatýpe oñeinkorpora más o méno siete tékniko rupi hína, éntre éllos por lo méno peteĩ opytáta hína asisténte administrativo del gerénte ha'éva hína el ingeniéro agrónomo Patricio Jarati. Ha más o méno péva oñeorganisasión institusionál kuápe hína ave a nivél lokál. Entónses ko'ag̃aitéramo por lo méno jaguerekóta hína seis tékniko japoi'arã ambue kolóniare ápe distríto de Kuruguatýpe. Péicha avei peteĩ tékniko El ingeniero Miguel Cardoso katu oñekomisiona hína por lo que hembýa hína ko áño rehegua oho hag̃ua oasisti komunida indígena Jasykañýme. Ha'e ymavémi ha'e'akue voi asistente técnico komunida indigenahárupi oikuaa la komunidakuéra reko, entonces este día Ñemongeta jave dentro de esa distribución de técnicos o ñedesigna chupe oho hag̃ua oapoya a las a la comunidad originaria, a una de las comunidades originarias oĩva Jasy Kañýme. Entonces mucha suerte jatosẽ porãite nde ne rembiapo Jasy Kañýme compañero Miguel Cardoso. Ha péicha avei ótro apárte de ñemongetápe oñeidentifiká hag̃ua hína la koloniakuéra oĩva hína sin tékniko, ha umi rupi jahecháta hína mba'eichaitépa maaitéapa ñadesignáta hína la téknikomi opytáva ñande tékniko de kámpo ikatu hag̃uáicha ñadesigna ha ñamotékniko jey hína algúnas kolónias Especialmente umi oreko va'ekue oĩ hína técnico ha upéi kuri opa icontrato, oñetraslada oku'e la técnico kuéra a ocupa otros cargos, entonces umi japrocurata hína ñamohendague pegua, ág̃a pechahái. Ojeakorda pave la zona jaasistiarã justamente ha'éta hína el la jefatura técnica ohorã opresenta la itécnico-pe en cada comunidad ha ñamombe'u ojupe hína mba'éichapa ñamba'aposéi katu hag̃ua che oĩ pe sentido de de pertenencia al trabajo de asistencia técnica, entonce la comunidagua, la técnico ha la jefatura técnica avei ñaforma hag̃ua ñañesenti hag̃ua como compañeros de trabajo ha ja'akorda hag̃ua hína mba'éichapa ñamba'apose ha ñambohovake ñag̃uahẽ peteĩ acuerdo-pe, ikatu hag̃uáicha ñamba'apo con mucha armonía. Entre las zonas productivas tanto comunidades originarias ha upéicha avei comunidades rurales ñamopyenda hag̃ua jahávo ñande producción, ñande yvy, ñande organización, upéicha avei ja Apuntamimiarã avei la proyecto productivo-mire porque upévako iñimportante vai omopyenda hag̃ua ñandéve hína ñande ñande rogapy. Upearã hína upe rire katu oñe identificapa rire la técnico, cada técnico ohóarã en las comunidades designada, upépe katu o oasistiarã Mínimamente ochenta familias. Ochenta familias upe osignifica hína de que peteĩ kuñakarai ofigurárõ la ñande registro-pe la iména ja ndofigurakuaavemai porque la asistencia ojejapo a nivel de unidad familiar. Ha upéva he'ise hína la unidad familiar he'ise hína ogapy pegua omyakã peteĩ como referente Kuñakarai okarai ha upéi katu upe aja ha'éma omyakãva hína pára la asistencia pe unida familiar. Entonces más o menos ochenta familia por las nuevas colonias, osea que en las colonias ndoguerekóiva hína técnico, upéva omboañetérã, og̃uahẽva la técnico, kéna ja Ñamboguapomí'a tapichakuérape ikatu hag̃uáicha péva pe proceso de identificación a la familia ha ser asistida avei jasocializa ha jajokuaapáma jahao ha upe ikatu ja'éma voi hína la mba'éichapa ñamba'apose una vez que oĩ las familias Identificada, upe rire cada técnico ojaporã la iplan operativo he'íngo chupe, plan operativo anual. Ko'ã ko caso-pe tapichakuéra oñe, oñe, opa oĩ la año hína ha por lo tanto jajapóta prácticamente peteĩ avance de trabajo ikatu hag̃uáichama ñamopyenda jahao dos mil veintitrés ya kon trabajos de campo ani a trabajos previa ñañepyrũ la enero, febrero, marzo oho ñandehegui hína, sin embargo ko'ág̃a oi jajapreparapáma la plan operativo umi hendiekuéra, la técnico oñefamiliarizáma la iplan operativo, iproyección, mba'épa ojapose cada mes comunidaguakuérandi. Upéicharõ nañaimprovisái la traváho ha jaikuaa mba'e tembiapópa jajapórã. Entónse jajapóta la rregístro de produktores, son seis tékniko, seis tékniko oñeinkorporádo por ocho, seis por ocho piko cuarenta y ocho, son cuatrocientos ochenta família, entónse jaguereko posibilida hína jaampliádo ñande kovertúra direkta ápe ahénsia Kuruguaty rupive ha upéingo ótras ahénsiare oĩ umi oikéramo'ã hína, péro ápe che amanejave las informasiónes hína ko agénsia kuru guaty pegua, entónse práktikamente kon séis tékniko cuatrocientos ochenta família ha upe aja iporãitereíma hína pórke mehór ñasuma jahao envés ke la ñañyñýi jahao. A vér che ñe'ẽngatuetéicha añahendu polka paraguáyacha. Aja a vér.

Ñañe'ẽvo hína familia oasisti va'erã técnico oñedesignado chupe la izona de asistencia rã ág̃a. Preferentemente ko'ág̃a rupi Ministerio de Agricultura y Ganadería omopyendave hína la familiakuéra umi oĩva grupos organizados-pe. Grupos organizados ikatu comité, ikatu asociaciones, ikatu cooperativas. Umía umi oĩ típo de organisasiónpe opartisipa hína pe oñeme'ẽvéta hína posivilida ikatu hag̃uáicha ñaintegra pe Registro de Familias a Ser Asistida. Mba'érepea? Pórke hústamente la tembiapo ñaorganisátarõ ñande avei, upearã ñañeorganisa sea en cooperativas, en asociaciones o comités, omoañetéarã la iproyección mba'éichapa tembiapo Omotenondéta hína entonce ojapova'erã peteĩ proyección de trabajo ojapova'erã las organizaciones. Ha upéicha avei pe proyección de trabajo mi técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería omoañete avei pe plan operativo anual-pe. Mba'e la jajapova'erã? Específicamente la tembiapo jajapóta ja identifica porãrã upearã la plan operativo de los técnicos ojedividi en componentes he'íngo chupe. Primer componente ha'e hína la manejo de suelo ha mecanización. Péa la primer componente omba'apóva'erã la técnico. Entonces la organización-guakuéra avei ha'e rupi hína productor ha productora upearã ñañeorganisa como comité de productor, productora, asociación de productor, productora, cooperativas. Oguerekóva'erã avei la icomposición de manejo de suelo Pórke una de las bases productivas más importantes ha'e la yvy. Ha péango jaipuru ja'e oĩngo ñande la yvy, entonce py ojepuruka ñande, la naturaleza oipuruka ñande. Upe ai la componente ñamboguapýrarã tembiapo ári ha'e la manejo de suelo. Pe oipurukamía ñande hína pe naturaleza ikatu hag̃uáicha jadevolve ku tipo japaga ñande crédito, ñanohejeikuaa hag̃uáicha. Upéicha avei la manejo de suelo oipuruka ñandéve la alimentomi todas las condiciones Ikatu hag̃uáicha ñande sér humánove ome'ẽ ñandéve la jopoimi ikatu kómo tembi'u ikatu ñahenerá he'i la inglesorami upépe. Péro upéva jadevolvéarã la ñande yvýpe. Entónse mba'e la jajaporã la pe kréditomi ome'ẽva ñande pe yvy ñande japagárã con manejos de suelo. Maného de suélo, péva oguereko hakã sa'i heta jey ha ñaidentifikárã la traváho jajapóta. Ñande avéses ñañe'ẽ la maného de suélore ha dirékto jaha avónos vérdeva. Ha ñamoĩnte peteĩ váho vai pe kuápe ñañemitỹrõ hína. ha ñamoĩ la abono verde-pa ñañeporandumi upévapa solución, entonces mba'e ja'erã la técnico-pe tal parte-nko che ibajoiterei la che yvy orajaiterei la y la reserva-mi oĩva la che yvýpe ha mba'e práctica de manejo-pa ajapórã. Tosẽ upépe nde'imo'ãvéma ñande la técnico hína ñamoĩ chupe abono verde sino ja jahekátama otras alternativas oñondive. Tosẽ upépe de repente la manejo de suelo-pe jaja'éma ñañañe'ẽma la curva de nivel-re. Ñande heta vese pe ñande kokuépe jaguerekoi la ñande curva de nivel rami ñandeháicha jajapo hag̃ua ñamoĩ chupe takuare'ẽ, kapi'i cedrón, pacholí, péro a vese pe lugár bájope ñande ñamoĩ en forma lineal la ñande produksión. Sin embargo, la técnico he'i ñande curva de nivel. Ha mba'éva la mitã ñamoĩmíve ñane akãve ñande takuare'ẽ, ñande avati, ñande pacholi, umi he'íngo la técnico curva de nivel. Ha jajapo la curva correspondiente la. Jaguerekomíva ere, pórke ñande generálmente ojokomi hag̃ua che la y ja'e, péro sin embárgo jañemitỹ, nda'ivai, péro nañaenkorvái, ndajajapói la kúrva la ñande ñanetakuare'ẽ, ñande avati, kuánto oĩvare, síno generálmente la ñande kultúrape jeýnte ñande chupe jaha lineál. Entonces avei un poco upérupi la ñande chip he'ingo ko'ág̃api la oñe'ẽkuaáva ja'ajusta'imíarã michĩmi. Oĩ hína tapichakuéra omoañate semillero de takuare'ẽ, ko'ág̃a hi'ã che ou jeýta hína naidentifikáivente hína mba'e comunidad-pe g̃uarãpa takuare'ẽ oúta hína Villa Rica-i, peteĩ, posiblemente peteĩ comunidad originaria-pe. Ha upépe la técnico mismo ojatyko tembiapópe ha tapicha omboyvyguýta hínare jahe'ímarã mba'éreiko la como semillero ndajaipurúi amo lugar bajo-pe, toservi ñande la de semillero ha toservíma ñande ai como curva de nivel. Ha pe curva jajapóva ndaha'éi ai la ja. Jame'ẽntea chupe la kúrva ñandegustaháicha síno oĩ'ai peteĩ padrón jarrespetava'erã, pórke de akuérdo la ikaída la ñande parséla avei oguereko peteĩ porsentáhe de kúrva ñame'ẽ'arã chupe. Sa'írõ la kaída. la terreno-pe, entonces lógicamente michĩvéta la curva porque ndaha'emo'ãi la y jagresivoitei, sin embargo a más que ibajo ña'encorvave jaháva, entonces pe semillero mismo ñande jaipurukuaa como para hacer curvas de nivel, pero sin embargo heta veces, o sea que la mayor parte oĩ ñande jajapo jeýnte en forma lineal porque upéva la ñande reko ha sin embargo había sido oĩ ra'e peteĩ práctica de aprovechamiento ha a la vez o servi ñande de curva de nivel. Entonces ñande ñamañánte como semillero sin embargo ya descuida la ñande manejo de suelo. De acuerdo las curvas, porque la curva-pe oĩ kuaa, cuatro, cinco, upéva ndorekói cantidad según la caída de suelo, según la curvatura hay la distancia entre, entre curvas avei oĩ. A más que iderecho lento oite mañamoĩ chupe pe cien metros-pe oreko peteĩ un metro de, de curva, Upéicha noguereko peteĩ distancia ijajapo jey otro, otra curvatura. Ha más que icaída ñamoĩ chupe pe un metro oguereko peteĩ distancia, ha tres metro-pe ñag̃uahẽrõ jañame'ẽma chupe otra distancia, pero siempre jajapo hína la curvatura correspondiente. Entonces ñambovosa ha ñambovosa jahao la yvýi, en vez que oavanza hatãiterei ochoka la ñande semillero-re ha katu Opyta ñande la fertilidad de nuestro suelo, sin embargo ñande heta veces jaheja oho paite ñandehegui arroyoháre verdad, bajo reho generalmente oho arroyo, ha la misma cosa la avati umívape jañotỹ, ñande jahechaseterei la iliñoporãiterei la ñande avati, ha pe avati niko ikatúnte avei jajapo chupe la curvatura correspondiente ikatu pe Henyhẽmba rupi hína pe isemílla ikatu ñamoĩma chupe upépe la abono vérde algún mukúna. Ha upéi ág̃a si la avati espíga ningo una ves ke hi'ajupa retereioínte opyta la hakãre, entónse ñandépe Ija ove jakosecha la ñande avati hye ajupa ove, jaopu'ãma hese avei hína la abono verde ikatu amukúna, ha upéi ág̃a jakosechapa rire ñainkorpora yvýpe. Entonse oservi ñandéve de curva de nivel ha oservi ñande avei ñainkorpora hag̃ua yvýpe ha upépe hyku hag̃ua hína ha upéi katu Jajepy'amongeta jeýma hína mba'épa ko'ág̃a ajapóta kóva ko práctica ambotýva, entonces hi'amplíitei ha igustaitereíngo la manejo de suelo, uno de los componentes, ha umiarã la ñañeorganisa avei a nivel de colonia ikatu hag̃uáicha jakuidapaguasu la ñande recurso productivo ha'éva hína la yvýre, upévare entonce uno de los componentes de la técnica omba'aporãha ha'e hína la manejo de suelo y mecanización. Upéi oĩ avei otro componente ñamba'aporã oñondive tanto las organizaciones ha la funcionarios la componente número dos ha'e hína japroducirã alimentos ha japroducirã avei rubros de renta. Entonces omiarã la ñañeorganisa ha upéi katu tercer componente ñamba'aporãrã la parte de organización, upépe la parte documental, la parte de asamblea, Pépe prácticamente la base de esa organización es el estatuto social ha pe akuápe avei oĩ la inversiones ojejapo va'erã como organización. Ha pe inversión ñande ña'e hína chupe la proyecto productivo, sin embargo ñande ña desconoce rupi la otros componentes Directamente ñañeorganisa para proyecto productivo-nte ha había sido ra'e la ñañeorganisa ikatu hag̃uáicha ñamohakã sa'i heta sentido-pe tembiapo organizadamente para las comunidades ha upéva lógicamente oguerúta hína peteĩ bienestar de las familias rurales. Ha upéi katu cuarto punto ha'e algunas algunos trabajos más más institucionales, por ejemplo la técnico ojapópa la iplan oreperativo og̃uahẽpa la ochenta familia-pe, lunes-kue los técnicos oñerreunirã ikatu hag̃uáicha la jefatura técnica entre la icompañerokuérandi osocializa mba'e trabajo-pa ojapóta hína, ojaporã informe de fin de mes, heta mba'e entonces avei a nivel institucional ikatu hag̃uáicha porque jaikuaakárã la trabajo jajapóva oñondive. ha kómo kompañéros de traváho katu ñaikotevẽmihápe jajoapoja hína. Entónse hi'ãite la akomponénteha oñembohovake éntre las organisasiónes ha avei éntre los téknikos del Ministerio de Agricultura y Ganadería ikatu hag̃uáicha oĩ la rresultádo istitusionál ha avei peteĩ rresultádo organisativo ikatu hag̃uáicha pe Efecto de bienestar avei con el proceso de trabajo ñamboañete jaha yvy porã jaguereko la otro componente-pe la producción para alimento-mi, otro-pe ijykére la jepyme'ẽmiarã, upéi la otro componente la parte organizacional ha umíva umi componente ári entonces el planificador la opreparahína la tembiapo ojapovarã ha ojejaporã a nivel institucional ha upéva katu en el campo, en la práctica omoañeteva'erã los técnicos de campo ha'e hína o acompaña a las familias rurales especialmente oĩva en forma organizado. Y bueno, igustoitei jepe la ñande programa, pero hendýma luz roja. Par reheñove ára semáforove aja. Entonces este día ára arupie ñande programación ha Ñandejára ha Tupãsy he'íma guive neĩ ñaingeita ñondive ko'ẽrõ a partir de las tres de la tarde hasta las cuatro de la tarde. Buenas tardes y muchas gracias.